Pathian lehkhabu thianghlim i lo chhiar ang u. Efesi khua mite hnena tirhkoh pawla lehkha thawn bunga chang sawm panga leh sawm paruk, Efesi bunga chang sawm panga leh sawm paruk thu i lo chhiar ang. Chuti chuan. Mifing lo te anga awm lovin mifing te anga awm zawkin in awm danah fimkhur rawh u. Ni te hi a that loh avangin remchana te lei zel rawh u. Lalpana thu kan chhiar kan za tan malsawm rawh se. Amen. Awle tukinah hian remchana lei thiam tih thupui hmangin Pathian thu kan ngaihtuah ho dawn a ni. Tirhko Paula hian Efesi khuaah hian kum thum lai chanchin tha hrilhin rawng a bawl a. Tin, Rom lungina tanlai thiam lehkha thawn pali te meuh, a ziak hman a ni. Chûng lehkhathawn pali zînga pakhat chu Efisi lehkhathawn hi a ni tiin mithiam zâwkten an sawi. Tichuan, a bîk takin he lehkhathawn hi mithianghlim Efisi khua awm Krista Isua a mi rinawmte hnênah, thawn a ni a. Chubakah chuan Jentail ringtute tan pawha ziak leh thawn a ni tih hi a hmasa berin kan han sawi duh a ni. Awle, Hebraibung sawm chang sawmhnih panga kan chhiar chuan. Thenkhat tih dan anga kan inkhawm te ban san lovin i infuih tawn zawk ang u. Ni chu lo hnai telh telh a inhriat in infuih tawn nasa leh zual sauh rawh u tiin kan hmu a ni. Hebrai lehkha thawn an ziah lai hian Hebrai Kristian, Hebrai ringtu mi tam tak te chu Juda te tih duhdahna, Judah te endawngna, Judah te hmuhsihna an tawk nasa em em a. Chung avang chuan Kristian mi tam takin an sakhaw hlui Judah sang khuaah an lung an ti leng a. Mi tam takin rinna kawngah an tluk phah a ni. Chutiang chuan Hebrai Kristiante hian,

In hmangaihtawnna kawnga te pawh an chak lo leh zual a, chutiang zelin midang te tana thil tha tihna kawnga pawh an chak lo em em a ni. Chutiang chuan ngui takin Hebrai Kristian te hi an lo awm a ni. Aw le, tunlai a keini dinhmun nen pawh a inhleh khin chuan, Khawvel ram hrang hrang leh hmun hrang hranga awm Kristian te leh Kristian lo te pawh ni sela, kan hmelhriat ngai lo leh kan suangtuahna ram pawh a lang ngai lo hripui hlauhawm takin min chimbuai nuaih nuaih a ni. Mifing leh mimawl, milian leh mite, A hausa leh rethei pawh thliar hrang lovin he hripui ngainat awm loh tak hian min tuam vel mek a ni. Khawvel a tithla barah mang ang leh lungngai em emin min siam mek bawk a, kan mittui inhul ni a nei thei lo zawng a nih hi. Chutianga khawvel boruak hrisel lo leh muan awm lo tak kara khawsa mek kan nih lai hian, Engtia nun tur nge niang tih hi ringtu ten kan ngaihtuah a pawimawh em em a ni. A bik takin kan ramah chuan hripui leng bakah ram buai nana men lovin min tlak buak mek avangin sakhaw hrang hrangin mahni biak in pawh kan luah thei lo va. Tin, ringtuten thlarau chaw kan eiho thinna, nun chak loh ten chakna thar kan hmuh theih nan tia Pathian thu leh hla hmanga kan insawm tawnna biakinn ngei mai chu hnuchhawn ram an sawi ang mai a lo ni ta te hi a va lungchhiatthlak tak em! Mi tam takin an hmangaihte an chan a. Tin, thenkhat phei chuan an hmangaih an pasalte, an nupuite, an duat em em, an fanaute ruang tak ngial pawh hnaih thei lo leh kil thei lovin an vui liam mek bawk a ni. Chutianga hun rap tlang tak karah chuan kan khawsa mek a, kan hun tawng hi a rap thlakin a mang a nung thlak ngawih ngawih a ni. Mi tam takin Pathian pawl chakna reng kan neih thei tawh lo va, Krista ringtu kan nihna pawh hriat hlaih thei tawh lo khawpin kan nun a dal zo ta, rinna kawngah kan ke a bai ta, thlarau nunah kan chau zo ta a nih hi. Awle, chutiang karah khawsa mek ni mah ila chûng hreawmna, Hripui leh rambuaina avangin ringtu te hi kan hnung tawlh mai mai tu a ni dawn em ni? Tih hi vawiinah hian kan ngaihtuah a pawimawh hle awm e. Heb raibung sawm chang sawm thum pakua kan en chuan keini zawng boral tura hnung tawlh pawl ami kan ni lo va, Nunna humhim tura rinna nei pawla mi kan ni zawk tih kan hmu a ni. Aw le, ringtute hi he khipui avang hian boral turin kan hnung tawlh dawn em ni? Nunna humhim tura rinna nei pawla mi ni turin ṭan kan la sauh sauh zawk tur a ni dawn lo mi? Tih hi vawiinah hian kan in enfiah a, kan in zawh a, kan in chhut a pawimawh hle in ka hria. Leh tichuan thenkhat chuan hri a rawn leng a, harsatna leh manganna tam tak maiin min rawn tlak buak a.

mahni tlangma sial nanah te, mahni hlawkna tanah te he hun kirh tak hi an lo hmang ve mek bawk a ni. Chuvangin vawiinah hian nang leh kei pawh hi he hlauhawmna chah tak kara leng kan nih mek lai hian khawi din hmun zawkah hian nge kan din tih hi kan inngaihtuah a, kan inzawh a pawimawh hle a ni. Awle. He harsatna rap hla tak karah pawh hian mi thenkhat chuan rinna kawngah thlarau nunah a lo chak zawk theihna turin tiin theih tawp chhuahin chhun leh zan chhum lo chat lovin hmun hrang hrangah Pathian an au a, an thlarau nun an chawm a ni le. Aw unau, tunah khan eng din hmunah nge i din ve le? Beidawng zingah mi i awm, hnung tawlh mek te zingah mi awm le? Lalpa lam thlir rawh, he thim chah tak hi kum hlun tur a ni lo a nia. Lalpa min fiahna a ni zawk, Lalpa in a fiahna che a ni zawk ti lo hrethiam ve rawh. He harsanna kar atanga rinna tipui sui tura thlarau lam chaw pur chawk tura nasa taka tan lakna chang i hriat chuan Lalpan mal a sawm ang che nga. I taksa, i rilru, i thlarau, i rinna chu Lalpa chuan a tihpui tlinsak dawn che ni. Pathian hming fakin awm rawh se. Chuvangin tunah hian. Eng ang khawpa harsa pawh ni mah ila, eng ang khawpa rapthlak hrehawmna tawrhna tawk pawh ni mah ila, nang leh kei Lal Isua ringtu hi chu hnungtawlh pawla mi ni lovin nunna humhim tura, Rin a nei pawl a mi ni tura remchana lei thiam kan nih a pawimawh em em ti hi vawiinah hian kan han sawi dun i, eng ang harsatna pawh min rawn tlak buak rawh se, thihna hial pawh kan chungah lo thleng rawh se. Chumi kaltlang chuan keimahniah. Hmasawn duna thinlung neia rinna kuanga nasa taka ke kan pen chuan Lalpan Malmin sawm anga he khrehawm hi kan tawn tlang thei ang tih hi kei chuan ka ring tlat a ni. Chuvangin kan awmna hmun theuha, kan chenna hmun theuha Lalpa hi tih tak zet leh thlarau leh tih tak leh thinlung leh tih tak zeta ava Lalpa, Hma a, thing thi a, kan kun chuan Lalpan he kan harsat na hi min sut kian sak ngei ngei ang tih hi ka i ring tlat ang u, remchana te lei thiam turin in buatsaih thar ang u, ni te hi a that lo avangin remchana lei zel rawh u, Lalpana thu kan za tan malsawm rawh se. Amen.